Nitkellem fuq tard fi snin 70, diġi 76, 77, dawk li qed ngħidu għodi, ngħidu ħafna żmien ilu. U ehm, niftakar nispeċi li kien għadu kif irtira il-professur Ġuże Akulina. Fatt kienet dik is-sena li ma ħaqtux. Qatt mallim il-professur Akulina. Kemm kont nafu fatt kien li daħla ta' waħda mill-ġabriet li kont ktibt meta kont għadni il-Junior College, dak iż kienet laqda l-iskola sekondarja għola. Junior College. Għoddi kont nafu f'dak is-sens, ma qatt ma għallimni. Għax kien irtira appuntu fil-bidu dik is-sena li tħanna aħna. Fil-fatt li għadda dal-Malti dak iż-żmien kienet anke għamlet ċerimonja żgħira u niftakar tajnieh dajsa tal-fidda bħala tifkira. Ritratti għadhom jeżistu ta' dik l-okkażjoni. U niftakar li speċi kont qed għaliex ma nidħolx fl-aqda biex ikunu nistgħu nagħmlu xejn. Jien minn dejjem kont fissat fuq fuq il-medja. Allura kelli f'moħħi pereżempju li ħolqu fuljett biex inkunu nistgħu dak iż-żmien stensiljat ovvjament, barra l-leħen il-Malti ovvjament li kien aktar ħaġa formali. Ritt li nippruvaw nilħqu aktar żgħażagħ mill-università. Iżmin l-università kollha, forsi kien hemm 300 student ta' kollox qed ngħidu, bis-suġġetti kollha, forsi kien hemm ftit ħafna. bejn 300 u 400 forsi l-iktar iktar. U niftakar li konna ħloqna fuljet li jismu minni xija li fih konna nipublikaw poeziji, konna nipublikaw minn kollox. Barra minn hekk, jien kont ukoll l-editur tat-toga li kienet il-ġurnal tal-Università. U konna darba f'sena nħorġu edizzjoni letterarja li fiha laqda tal-Malti, ovvjament, kienet il-nies tal-laqda tal-Malti jippubblikaw l-istess domandi daw, li ximkien qegħdin id-dar, darbi oħra. Li fl-għaqda kont mill qisu 76 sa ma ovvjament sa ma gradwajt fid-79, sewwa, fl-ewwel wieħed. Kien ħa post Ġużè Aquilina, il-Professur Aquilina, il-Professur Dun Karm Sant. Teologu, il-traduttur tal-Bibbja, il-prinċipali insomma speċi ma' l-għaqda Biblika Maltija. U ovvjament li jendu kol kien ħobb il-Malti, jimtakarni Kien hemm jien kont il-kaxxier tal-għaqda. Se jinbih jien nagħraf not il-flus jien tiegħi stess, imma kont il-kaxxier tal-għaqda. U segretarji dak iż-żmien kien hemm Carmen Dalli, li llum hija professur tal-pedagoġija fi New Zealand. Ewa. U din konna, evini, konna klikka ħelwa. U t-nej, kemm Carmen u kemm jien konna l-Ingliż prinċipalment qed nistudjaw, u ma kellna l-Malti bħala ehm, jien tal-għażgur. Carmen ma nafx jekk kellix, ma nalija kellha wkoll. L-idea kienet li nippruvaw nxerrdu kemm jista' jkun nippopolarizzaw l-għaqda. Wadda li mhux sempliċement tibqa' kif kienet saret fi żmien Aquilina biex ngħidlek qisu xi ħaġa formali fejn toħroġ leħen il-Malti, il-programmi tar-radju li kien ħadhom fidejh kompletament il-prof ta' Kulina dak iż-żmien. U din nista' ngħid il-programmi kienu ta' Kulina mill-mili tal-għadda tal-Malti, tifhem? Imma ovvjament kien jitkellem fi sem l-għadda tal-Malti. U l-idea kienet li nippruvaw Kemm jista' jkun niġbdu żgħażagħ mill-università lejna. Għalhekk dal-fuljett, pereżempju li konna nistensiljawh poeżiji, kitbiet, ma nafx nsejt kemm il-ħarġa konna ħriġna. Ħafna drabi kienu jkun sempliċement folju ta' A4 mitni ta' vodieri, jew kultant ikun hemm tminja, tmin faċċati, jew xi ħaġa vodieri pes posiet. Biss ikbar problema kienet ovvjament il-programmi tar-radju, għax l-għadha l-Malti Minn dejjem kienet kena preżenza fuq ir-radju, ma meta Ġużè Collina rtira dik spiċċat. Xi ħadd kien qal li Ġorġ għaliex ma intħobbhom il-medja, fatt kont ġa għamilt programm jismu programm qasir ta' ħames minuti niftakar kuljum fuq il-BFBS. Il-BFBS kien il-British Forces Broadcasting Service tal iż-żmien li kien jismu Maltese by Radio. Niftakarni konna nalmu il-forzi armati kif jagħmlu kif jitkellmu ftit kelmiet l-emulaw bil-Malti. Wadi U kont nħobbu, u kont dak għamil ċerti ħaġa fuq television dak iż-żmien diġà. U għallu l ma tippruvax tagħmel xi ħaġa inti. U niftakar li kont kellimt il-Ġorġ Peresso li kien għeni ħafna biex nitgħallem kif għandi immexxija. U konna vintajna l-programm mill-ħsieb għal-kelma. Li kien joħroġ kull ġimgħa ta' daħal Malti Università, ovvjament, speċjala, qatt ma naqqasna li ngħidu dan huwa l-programm tal-Aqda tal-Malti Università. U li kien dam sejjer snin twal program. Kien program li sar speċi ta' vetrina ta' esperimentazzjoni beda bħala programm letterarju normali, bud naqraw il-poeziji, nejju, proza, poezija, xi intervista l emmulaw niftakar li niġri b'tape recorder, fordiri minn dawk, suppost portable, ma somma kien tqil daqs, daqs, daqs brick fordiri, illi kont ehm, immur għant il-kittiba u l-intervistom, Niftakar li mort siġġiwi għand Ġuże Ġuże ehm, mamma tiegħek Carmelo Vassallo Ġuże. Ġuże Delija niftakar kont mort il-kunvent għandu biex intervistaħ. Skoss, kelin ovvjament, kollha daw in-nies kollha li kont intervistajthom u tapes suppost għadhom jeżistu, suppost. Imma niftakar nispeċi tal-linja ovvjament, speċi nġewmu l-għam, niftakar Carmelo Vassallo Iċempilli għax tant konna ntlifna nitkellmu li kont kważi bil-ħnina l-ħat l-ħar karozza l-ura li ħal ormi, konna għat ħal ormi. U niftakar jċempilli d-dar biex jara li wasalt għaw skiħ. Kien ħelu, kien ħelu karmelu. Ġempilli għajdu ta' voli li kien zorra, ġveru kien zorra, ma veru kien ħelu. Fabli mill-laħjar. Ovvjament jikun ta' 18, 19, 20. Daw n-nis kont ovvjament n-nis li jina studjajt il-poezija tagħhom, eċetera, eċetera. Konna nagħmlu ta' tip ta' ħaġa. Konna esperimentaw ħafna. Niftakarni diskussjonijiet sħaħ, sewwa, niftakarni l-part dwar l-lum qegħdin jagħmlu ħafna fuq din l-idea tal-holistic li kollox. Niftakar konna bdejna, konna għamlu diskussjoni sħiħa bħala l-Malti, bħala għodda li tista' tintuża puntu biex taqqat flimkien dawn il-fazzjonijiet kollha biex ngħidlek, diskussjonijiet ġew fil-ġiri Oliver Friggieri, kien hemm sensiela fejn konna għamilna sensiela fejn inħarsu lejn aspetti differenti, per eżempju, drama serju bħal muwa Franza Bejer, intervistaw għal Franza Bejer, u drama farsesk, intervistaw ċa stejk, per eżempju, ta' finti, un qablu għom fl-imkien, kena sensiela sħiħa minn daw. Sensiela sħiħa. Inqablu għom l-arti, eżempju, l-verżjoni tal-arti, bil-komiks bħala arti popolari, Imbagħad biex ngħidlek l-arti viżiva, eċetera, eċetera, poeżija, tefhem kif tingħaqad magħhom. Programm li niftakar sew kien meta kien hemm Charles l-Arċis Off. Sewa, Charles kien jgħal l-Università konna hawnhekk l-Università u kien jiteb il-Malti tajjeb ħafna, kien jiteb poeżiji kontinwament. U niftakar Brian Schembri, ovvjament, kien għamel żmien direttur tal- tal-Orkestra Nazzjonali. Niftakar nispeċi poezija tiegħi, poezija ta' Charles, moqrijin fuq ir-radju dirett u ehm, u Brian Schembri jimprovizza fuq il-pjanu fuq wara fis-sala prinċipali, fl-istudju prinċipali tar-radju ta' żmien. Ftik ħafna minn dawn l-affarijiet. Biss kien kien ukoll żmien ta' dwejja, bħal pereżempju żmien meta Kellna waqfu l-ħin il-Malti. L-ħin Malti jien parteċipajt f'edizzjoni waħda biss niftakar. Li kienet l-edizzjoni appuntu illi fakret lil Ġuże Akulina, kienet l-edizzjoni kommemora lil Ġuże Akulina wara l-irtira mid-dipartiment. Imma niftakar nispeċi kien dak iż-żmien meta kienet ħarġet liġi li ma tistax tuża l-kelma Malta, Malti, Nazzjonali, fil-media, ma sajx tużom, jew kollox, insomma, sajx jistenna ħanut, per eżempju, na fil-qaqa Maltija, ma sajx. U nista' għalli nikta fitra bħala rappresentanta tal-Malti lil ehm, direttur tal-istampa jew xi ħaġa simili, ma sejt lil min, fejn ikun reġistrat appuntu il-rivista, fejn għattilhom li minħabba li issa ma nistgħux nużaw il-kelma Malti, allura leħen il-Malti ma jistax jibqa' dak li kien ħajkonna waqfu l-pubblikazzjoni. Kien hemm is-sabiħ u kien hemm id-dwejjaq. Jina naħseb l-aktar l-aktar memorja l-qalbi kienet il-ħbiberija kbira li kenna li kienet imxet l-appuntu fl-imħabba l-letteratura u fl-imħabba l-insim Malti. Konna ħobbuh wisq, tifhem? U mhux bħal lum ma kienx hemm daqshekk diversifikazzjoni għall-Ingliż fl-università. Imma ovvjament aħna konna il-maħbubin tal-Malti biex ngħidlek. Niftakar biex ngħidlek sidna ħbiberija partikolari għaliex konna qed naqsmu xi ħaġa li kellna passjoni kbira għaliha. Imma loġikament anke dawn l-attivitajiet il-fuljett, leħn il-Malti, il-meħsib għal-kelma, U daw l-affarijiet l-oħrajn kollha, tifhem? Kienu niftakarni kollha kienu għal Jien konti kaxxier, flus ma kenniex. Iżmin ma kontx għalhekk. Baqa' xi pes posit fil-fatt. Meta l-għaqda kienet ġiet kostitwita mill-ġdid, bħal ġew borġ, eċetera, eċetera, niftakarni infittex id-dar ġo kabinet li fih kelli kax landak Il-ġo fiha kien għad hemm xi flus u qed nitkellem fuq xi 20 lira ta' bordiri ta' dak iż-żmien, jew xi ħaġa simili. U niftakar li npoġġihom ġo envelop u ntihom il-ġo borġ. Bordiri, dawn affarijiet li ma dik ħaġa u bqajt fil-fatt anke kont terġajt da' sirt membru tal-għaqda dak iż-żmien, ta' minti. Badi, bażikament hija kienet Nħalu dak l-espressjoni bl-Ingliża, kien ukoll training ground laqda. għalina bħala nies li sirna attivi ħafna anke fil-qasam studentesk. Maż-żmien sirt anke l-editur tat-Toga li flimkien mal-istudent kienu żewġ ġurnali tal-università, kif għadlek biex konna noħorġu anke dik il-ħarġa letterarja. Sirna attivi bla maridna politikament, tifhem xi ngħid, bidi mmexxu l-istudenti ta' żmienna. Imma Min l-esprit de kor biex ngħidlek tal-għaqda illi tagħna din l-ispinta. L-istess diffikultajiet kważi kważi li qed tafaċċja llum, bid-differenza li forsi ma kinux daqshekk gravi għax ma kienx hemm daqshekk minnhom. L-Università llum għandha 10,000 student jew 9,000 10,000. Dak iż-żmien konna Ma nafx jekk hux 400 jew 600, ma żgur ma konniex naqbżu 600, minn għalija xi 400 konna fuq dili, b'kollox qed ngħidu, bil-mediċina, bit-teoloġija, b'kollox. Konna fil-kors tal-honors fl-Ingliż konna erba'. Sewwa? Fil-Malti kien hemm xi tlieta jew erba' li kienu honors qed jagħmluhom, Pawlu Ellul, Bella kumpanija Bordiri, speċi ta' l-klikka ta' żmien, se jingħandu 60 Bordiri hemm aħna. Ktar dawk il qabżu 60 tajt mela dawk kienu żmien li kienu hemmhekk. ngħid. Ehm, id-diffikultajiet li kellna kienu appuntu li l-Ingliż kien maħbub ħafna. U ma għandna xejn li bl-Ingliż ikun maħbub ħafna, ma ħafna drabi ħassejna li l-Malti kien qed jitwarrab. U llum ovvjament dik inħossu ftit iktar, imma l-problemi endemika hemm kienet diġà il-bażi. Ovvjament problemi bħal liġijiet li waqfuk milli inti għaċwament esprimi ruħek fl-iktar mod liberu possibbli. Dak ma affarijiet li kienu jaffettwawna. U parti minn hekk, kien dipartiment żgħir ħafna. Meta ngħid laqda għal-Malti dak iż-żmien vordi li bażikament il-kumitat kienet laqda għal-Malti. Il-kumitat kien laqda għal-Malti, ma kien ma konniex ammonti kbar ta' nies. Imma konna ġejjin minn ħafna ħafna dipartimenti. U din mhux sempliċiment dawk li kienu fid-Dipartiment tal-Malti, Dipartiment tal-Ingliż, Dipartiment tal-Ekonomija, Dipartiment tal-Istorja, Dipartiment tal- ta' min kien hemm aktar tal-filosofija, ta' kollha kienu membri tad-Dipartiment tal-Malti Università. Attivitajiet per se ma kienx ikollna ammonti kbar. Kien ikollna xi sona lumjer kultant, konna nagħmlu xi qari letterarju kultant, kienet tinżel għasel, x'tat sambit, qed ngħid ngħid. Imma ma u kienet tkun intenzjonata li jkun hemm ftit nies. L-idea kienet li tkun xi ħaġa intima aktar minn ħaġa oħra. Imma pereżempju, pereżempju, l-interess fil- Fil-eżempju, meta għana konna ħoġu t-toga letterarja, e konna nimlewa. U niftakar kien konna ħallu affarijiet barra. Dik kien hemm ħafna interess fil-kidba. Qed verġi ngħid, u dik ovvjament iġġal aktar ukoll nies illi kienu jinteressaw ruħhom imbagħad fl-għaqda nifisha. Ma kienux membri tagħha, ma kienu ħanuż espressjoni Ingliżi, ha, affiliate members. All right, okay, membri aġġunti, ha, all right, biex ngħidha bil-Malti. Naħseb il-program tal-radio, il-meħsib għal-kelma. Għax kienet niftakar nispeċi l-kreativita tiegħi kollha li għada sallum forsi baqbaq kemm kemm iktar minn nixtieq. Kont fajta fih, niftakarni. U niftakarni biss permezz tiegħu wkoll. Kont rabbejt imħabba għal-radio, Jiena ovvjament appreżentajt u produċej programmi fuq television, preżentajt u produċej programmi fuq radio kemm il-darba, sewwa fuq ħafna stazzjonijiet Malta, speċi dawek, anka niftakar li darba minnhom anka baħt il-premju tal-awtorità fuq għall-programmi tar-radju, ma minn hemm kollox. Fadili biex ngħidlek xettel fija l-imħabba għal radju bil-Malti. U għam, ma naħsibx li għamilt lebda program bl-Inglis. Fuq ir-radju dejjem il-Malti għamilthom għax ħassejt li dak għandu jkun. Il-Malti, le, le, le, barra minn hekk, il-Malti huwa lingwa espressiva mezz, so il-mod kif tista' esprimi ruħek bil-Malti dwar Malta ma tistax esprimi bl-Ingliż. L-Ingliż lingwa importantissima u ma tistax tgħix mingħajra. Jien niżewġ barranija, allura xi ftit jew l-Ingliż nużaħ ħin kollu. Imma l-espressjoni bil-Malti, meta ġibi xi bil-Malti, Jien nħoss inħossu l-Maltin nammetti miegħek li anke l-ftit novelli esperimentali li ktibt l-enfasi tagħhom qiegħda fuq l-onomatopea. Davinti, il-fatt li l-lingwa Maltija ħarxa kemm ħarxa, imma sadattant tirrappreżenta perfettament l-ħsus tal-Malti. U għalhekk speċi nemmen li anka meta nġi biex niddiskutu, ma xejn billi tfawx kelma bl-Ingliż l-emmolaw. Ġewwa ma għadx id-dinja sewwa, imma li l-bażi u l-idjoma tkun Maltija. Opinjoni. tatni ħafna affarijiet, tatni kollox, bażikament. Għax kienet l-ewwel net, kien żmien meta kien hemm bżonn illi l-istudenti mhux sempliċement jgħixu fil-librerija. Kien hemm ħafna problemi politiċi dak iż-żmien, bħal minn dejjem insomma politika l-Maltin inħobb ngħid il-Maltin morta bil-politika. Fatt anke xogħol ta' cartooning li nagħmel fuq dir niġbed saqaj in-nies bis-saħħa tal-politiċi. L-ħarż ma kien flu ma xejn ma għandix bidnet nella biex nagħti. L-argument huwa sempliċi ħafna fuq dir li Kien żmien li kienet diffiċli ħafna l-istudent jgħix biss fil-librerija, l-istudent jgħix biss fil-kotba. Sadattant il-maġġor parti tal-istudenti kienu jagħmlu għad il-ħaġa. Sewa, u dik ħaġa li kienet kidni ħafna jiena. Laqda provdiet li forum fejn jiena stajt noħroġ il-barra minn l-istudju formali li tatik università u hija ħaġa li għalmitni ħafna dik. U sal-lum stess, fil-fatt ħafna drabi l-istudenti tiegħi stess, Itikuni billi bċajt jgħidu li doctor participation. Għax tant nenfasizza l-importanza ħafna, l-importanza tal-parteċipazzjoni faqdiet li huma barra ir-rutina regolari tal-istudju tal-università. Għal xem tikber? Tikber permezz ta' dak xogħol li tagħmel barra mir-rutina tal-università. Rutina tal-università ta' titmalek moħħok. Imma ir-rutina, biex ngħidlek, jew nuqqas ta' rutina jekk inti

biex ngħidlek temporanjament is-siġġu tal-Malti, għaliex hu ovvjament il-qasam tiegħu kien l-Ebrajk, eċetera, eċetera, mal-Malti kien jafu iktar minn kulħadd ma kienet temporanja, f'sens li ma kien hemm l-ebda bniedem ieħor kwalifikat biżejjed bi professorat li seta' jieħu dak is-sede meta irtira kulli dak iż-żmien mhux bħallum. Żmien kien hemm is-sede tal-Malti, kien hemm is-siġġu tal-Malti, sewwa. Allura meta kulina artira siġġu salvaganti, allura titħol ħadd floku, tifhem? Nies bħal Oliver, nies bħal Albert, kollha kienu għadhom fil-bidu. Għadhom irrid ngħid, qasna fejn kienu ġabu dottorat dak iż-żmien kienu għadhom, ma minx 100% ċert. Ma kienu jgħalmuni kollha, Oliver Friġġieri, Albert, sewwa Edwardu Fenek, għalih fillu wkoll, sewwa l-klikka kollha, dun Karmin nifsu, sewwa. Ma il-relazzjon tiegħi ma dun Karmin kien iktar waħda ta' ħbiberija mill ħaġa oħra. U nċajta ħafna flimkien, konna biex ngħidlek, eh, u kien naħalli fidejna. li ma kienx bniedem illi kien ma kienx jikmanda bħalma kien kull rispett Ġuże Akulina, kemm jikmanda b'mod tajjeb ta' bodi ma ngħidx ħażin. Ma kien iktar bniedem illi jitlaqna fidejna. Ngħidu lu ħnamlu hekk dun karm. U merħba biku mexxu, kunu bil-kien. U mexxu. Imma ta' spiss kollha anke niċċajtaw flimkien. Kien dak iż-żmien li qed jaqleb Flimkien ma' oħrajn il-bibjal Malti u niftakar ta' spiss kien jajat li f'ordili jitħaq għax ikun sab xi biċċa laqas kabruża fil-Bibja biex ngħidlek. Għadu kif qalibha għal Malti, ej jismagħha Ġorġi jgħid l-ispeċi ta' u nitqu ftit flimkien kien uman ħafna. Kien bniedem uman ħafna. Kien ħelu. Li niftakar il-Carmen, Carmen, semmejta Carmen Dalli. Carmen kien segretarja. Tun Kram kien president, Carmen kien segretarja u jien kont il-kaxxir. Għadri, aħna, aħna konna uffiċjali tal-komitat, basikament. U ma kien hemm il-membri. Kien ġaħat li uħsib il-publiċità, ġaħatek, eccetera, ma ma kienx hemm safejna fien timbri uffiċjali. Il-timbri uffiċjali kienu president, segretarju u kaxxir. Għaniftakar nien sit kaxxir, niftakar, speċi konna deċdejna li Carmen tkun għand segretarja. Messaġġ, għax il-flus ma kienx hemm, kont kaxxier bla kaxxa, biex ngħidlek literalment persens ta' għadibel, imma din kien kien żgħar ħafna. U sfortunatament billi anka l-Università mbagħad ċkienet wara ħafna. Għaliex ovvjament kien dak iż-żmien meta politikament aħna sirna l-Università l-qadima u l-Polytechnic saret l-Università l-ġdida Fatt jiena għandi l-ewwel degree tiegħi hemm miktub mill-Università l-Qadima. Naħseb l-unika sena li jiena taw minn hemm. Parċmina kien dak mhux bħallum karta. Sewa, u niftem se dak iż-żmien. Allura anke l-istudenti naqsu u ċerti studenti bl tal-arti ovvjament sparpaljaw. Aħna konna l-aħħar honors. Tal- tal-ġismu, inqata' inqata' il-fakultà tal-arti ma baqgħatx. Fem? Baqa' biss il-fakultà tal-medicina, il-fakultà tal-liġi, il-fakultà tal-edukazzjoni, eccetera. Kiex hemm ħafna, għal ħafna snin. Allora speċi ovvjament speċi kollox sfuma, kollox ġifi xej. Literalment kif jgħid T.S. Eliot, not with a bang, but with a whimper. Yeah, I mean, eventualment jena speċi bat kontattiv ħafna fit trade union, kontattiv ħafna fit ħaddim Sara. Kont ovvjament speċi l-ewwel kienu kont ħafna il-pubblikazzjonijiet allura kont ħalt part-time niftakarni mal-Klab Kodba Maltin, kont niproduċi l-Heritage, niftakar kont nagħmel disinji tal-xhur tal-kodba tagħhom. Niftakarni kont wieħed kont dejjem li produċejt flimkien ma' Paolo Mizzi il-kollezzjoni ta' Dunkarm iftakarna morru għan Tenvin Cremona biex jamlinna l-qoxra tijaw tal-ġabra tal-pozi kolla ta' Dunkarm ta' Oliver. Sewa. Dik ħafna minn dawn l-affarijiet, basta għattant kont tħalt nallim seminarju l-iskola tas seminarju ehm, Part-time l-ewwel sena mbagħad kont libt full-time u fost oħrajn kont nallim ovvjament il-Malti, iż-żgħar. U xi sentejn wara, niftakarni kienu talbuni Stella Maris College jekk kontx imħajjar nagħallem il-Malti at sixth form level. Allora bdejt nagħallem il-Malti wkoll is-sixth form Stella Maris College u meta kien hemm xi problemi anke fl-iskejjel tal-Knisja u l-għallim tal-Malti ta' San Luigi kien ta' sixth form San Luigi kien mar mal-gvern. Jien niftakarni kont ħalta sentejn biex inqajjem il-ġdid il-Dipartiment tal-Malti ta' San Luigi. Fodri, il-Malti baqa' f'qalbi. Għalkemm eventwalment ma komplejt ma komplejt nistudjah, imma għallimtu għal snin twal, sewwa, sa ma ġejt l-università, xumbar ovvjament ma komplejt. U ehm, għajt nħobbu ovvjament, għamilt snin twal, editor ta' satar, għamilt 16 sena, neditja u niproduċi s-satar, nejt flimkien ma' Viktor Fenek, sewwa. Ovvjament publikajt għamonta kod batfall, Ktibt xi żewġ jew tliet kotba anke għal kbar, novelli esperimentali, imma l-iktar qalbi huma l-kotba li ktibt għat tfal. Produċejt komiks bil-Malti, għodi l-ewwel bniedem, fil-fatt kienu jgħiduli bċajta missier il-komik Malti, sama issa tela ġenerazzjoni ġdida u biex jitnalħu qed jgħidu li nannu tal-komik Malti għodi. Ma għadu xejn aktar. Nifu hemmhekk. Wadi il-Malti baqa. Tifimni speċi, kemm issa jgħat il-kap tad Dipartiment tal-Komunikazzjoni, nemmen ħafna li waħda lingwa hija waħda mill-aktar affarijiet importanti biex inti tikkomunika. U bla dubju ta' xejn li f'dal-pajjiż il-Malti għandu jkun l-qalba